Ta abri e unico tanda mi ta pasa palabra pa señor Mercelina. Thank you Madam President. Den e cuadro aki mi ta mira yes si den e cuadro aki nos ta mira un di e topiconan di mas. A nos bisa di e lei di Reino aki ku por ta kontroversial, pero ta importante mirando e desaroyo di mundu, kiko nos ta ban regla den e protokòl aki. Den esaki ta un aprobashon di Tratado pa Protekshon di Personanan Relashoná ku. Geautomatiseerde verwerking, procesamentu automatisá di datosnan personal. E preposishon di lei di Reino aki ta regla aprobashon di e tratado pa protekshon di personanan relashoná ku procesamentu automatisá di datosnan personal. Den e kuadro ei bo ta mira un parti di e protokòl den TRB diecinueve ochenta y ocho koma shete. Pa e partinan karibense di Reino, pues pa nos. i ta regla e aprobashon di e protokòl pa modifikashon di e Tratado pa Protekshon di Personanan Relashoná ku Prosesamentu Outomatisá di Datonan Personal den TRBEI dos mil diesocho koma dos sero unu i TRBEI binti binti tres koma sinkuenta i kuater. Pues esei ta konta tambe pa henter Reino, ke men pa tur paisnan den Reino. E tratado aki ta e úniko tratado mundialmente tokante protekshon di datonan personal, ke men a trobe nos tin komprondé ke no ta solamente mará na Reino, pero e ta un kos ku ta sosodé pa. Tur, pero tur, tur, tur, tur pais na mundu laga nos bisa den e kuadro esei. E protokòl ta provee un gran kantidat di kambionan di kontenido institushonal na e tratado. E tratado a wòrdu establesé den pasado komo un reakshon riba desaroyonan den teknologia di informashon, manera e uso kresiente di kòmpiuter, alabes tambe internet. Entretantu, e tratado ta ser konsiderá pa basta tempu kaba komo unu ku ta antikuá, debí na desaroyonan rápido i grandi ku ta tuma lugá den tereno teknológiko den kuadro di informashon, des traspaso di informashon teknológiko i komunikashon, por pensa riba e kresementu kontinuo di e fluhonan di datos, des kosnan trans. transfronterizo of mi mi sa di so e ta ècht un kos ku ta ku ta grensoverschrijdend anto ku ta traspasá i globalisá i e globalisashon di prosesamentu di datos dus ta kosnan ku nos tin ku tene masha na kuenta i ta p'esei mi ta splika pa hende por komprondé kiko ta e meta di tratamentu di un lei di Reino asin'aki e protokòl tin komo meta. pa modernisá e tratadonan ku a ser firmá pa medio di Reino aki. Ku e proposishon aki, pa medio di e protokòl, e protekshon di e datonan personal den e tratado ta wòrdu hibá riba e mesun nivel ku esun di e Reglamentu General di Protekshon di Datosnan, AVG, di Union Europeo. Ora e nos tur ta bai yega na e mesun nivel den e tratado, Pa logra esaki, e protokòl ta modifiká e tratado integralmente. Pues, primeramente e ámbito di aplikashon material di e tratado ta ser igualá pa tur e partidonan den e tratado, pues tur hende di e Reino, i tambe pa nos kimen pa nos tambe, den e tratado aktual. ku tin e partidonan di e tratado ainda tin e posibilidat pa ekskluí serto sektor òf aktividatnan for di e aplikashon ku tin den e tratado. E posibilidat aki awor ta wòrdu eliminá dor di e protokòl. Pues ta p'esei ta importante ora nos ta bai foral riba e preguntanan ku nos ta bai hasi pa Reino, pa nos gobièrnu pa nos por komprondé i kiko nos por hasi uso di dje vooral ora bo tuma nota, por ehèmpel, di e Reglamento General di Protekshon di Datosnan, des avg, di Union Europeo, pero tambe kon nos ta mira e otro, laga nos bisa, kosnan ku tin den e tratado ku nos kisas por protehá nos mes riba dje òf nò. Ademas. E prinsipio di prosesamentu ta ser elaborá mas aleu den diferente kategorianan ora ta papia, ora nos ta papia aki di datonan personal spesial. Entonces esaki por wòrdu ampliá. Nos ta papia ku datosnan personal ta tur detayes di un hende, for di nòmber, fam, sekso, etc. Entonces tin masha hopi kos ku ta bini ora nos ta papiando di datonan personal di hende. i e protekshon di e datonan personal spesial ta wòrdu renforsá. Den e kuadro aki tambe ku e protokòl tin algun derecho nobo ta wòrdu introdusí. Di un banda, e protokòl ta renforsá e derecho di e sugetonan di e dato, kemen. E hendenan ku tin e datonan, di otro banda e ta hasi obligashonnan di e responsabilidatnan pa prosesamentu i e prosesadónan muchu mas severo. Pues e supervishon riba kumplimentu ku e tratado aktualmente ta unu ku ta wòrdu ehekutá dor. di manera nos ta usa un autoriteit persoonsgegevens, des un autoridad di datosnan personal. Ora nos ta papia riba un ley di Reino asina aki ta un cos sumamente compleho pa a prepara y pa nos por tin mas informacion riba e ley di Reino aki el a exigi hopi preparacion pa bo por compronde, Te ke se trata, kon e ta bai i kon nos ta ban dirigí nos mes den e kuadro di komprondé ki impakto e ratifikashon dje protokòl aki tin riba nos siudadanonan, riba e pueblo di Kòrsou, riba nos hendenan. Pasobra hopi no ta mira atrobe ku e trabou aki ta muchu mas leu ku bo nan nishi. No ta simplemente di kana grita aki den ken a hasi kiko òf ken a hasi nada. Pero, ta kiko ta e trabou ku bo ta hasi den protekshon representashon di bo komunidat? Di e hendenan ku ta komprondé e tarea esensial aki. Pa ku e kuadro aki tambe mi ta bai hasi algun preguntanan general, despues mi ta bai tambe riba e implikashonnan ku ta bini rondó di e protokòl. Mi kier a sa di Gobierno pakiko ratificacion di e protocol aki ta necesario awor aki. Nos por warda, tin temponan cu tin tempo ainda cu nos por tuma esaki, tin tin un motibo dicon nos tin cu tin den e Reino pa nos por ratifica e protocol aki. Cua ta e problemanan concreto cu e protocol aki ta soluciona den e contexto di nos pais? Dus nos komo OCT, nos komo Small Island Development State, nos komo Kòrsou kon nos ta mira ku konkretamente ku e protokòl aki ta solushoná sierto kosnan den e konteksto ei. Tin ehèmpelnan aktual di problemanan, por ehèmpel ku nos tin ku prosesamentu outomatisá di datosnan personal. Cu e protocol aki lo yuda y lo atende cune y den e cuadro ey sigur ora bo mira e trabounan cu un registro ke men un kranshi registro civil ta haci riba e desaroyonan aki e importancia con avansa nan ta tin cosnan cu sigur den e cuadro aki e protocol lo yuda of lo lo fasilita ta ta importante pa nos por hiba e diskushonnan aki sigur. Mesun kos tambe den e kuadro di kadena hudisial, e impakto ku e protokòl aki tin pa ku e instansianan e konserní. Ki impakto e protokòl aki lo tin tambe riba outonomia di nos mes den regulashon di protekshon di datonan? E protokòl aki ta limitá e posibilidat pa nos komo pais stipulá nos propio reglanan spesífiko ku ta kuadra mihó den un konteksto ku ta pas den e region ku nos ta, dus den Karibe, den Latinoamerika, den Amerika, pero tambe komo parti ta p'esei m'a kohe e ehèmpel ku ta pone nos na e igual ku avg ku ta na e standaard di Union Europeo. Tin sufisiente garantia inkluí den e protokòl akí pa prevení ku ta hiba limitashonnan desproporshoná di e derechinan fundamental di siudadanonan, spesialmente riba derecho di privasidat, ta esei un kos ku nos tin ku. Analisá, kontrolá o wak hopi bon kon nos ta vigilá e balanse entre protekshon di dato i otro interesnan, manera seguridat nashonal òf tambe kresementu ekonómiko. Pasobra nos no ta pensa, pero e impakto ku nos datosnan tin tambe den e mundu teknológiko pa ku negoshi, nos ta papiando aki por ehèmpel Facebook, Meta, Ora nos ta papia di e impakto ku kompanianan ku ta usa datosnan di nos hendenan, ku nos komo pais no tin niun benefisio for di dje, pero otro paisnan si ta aprovechá den dje, ke men ku Reino Mayan ta mara e ora i ku kisas kada siudadano di nos pais ku ta ku nan datonan ta wòrdu usá. Regulá pa medio di Google, pa medio di Meta, pa medio di TikTok, Snapchat, e tipo di kompanianan aki den e mundu teknologiko kon nos ta mira ku e protokòl aki ta foral riba e kuadro i protehá nan anto pa nos por hasi uso tambe di e derechinan ku nos tambe den kuadro ekonómiko por benefisiá. For di dje, pasobra na momento cu nos, kisas, ratifica e protocol aki pa mete di Reino, nos ta trek e cosnan un tiki leu for di nos, caminda cu nos por mira beneficionan economico tambe pa cu nos mes. Mi ke bay tok riba algun aspectonan specifico di e protocol. Anto ta p'esei mi ke tambe sa kon e protokòl aki ta relashoná ku e AVG, e Reglamento General di Protekshon di Datonan di Union Europeo, den nos trabounan ku nos tabata hasi pa Parlamento Europeo na momento ku nos tabata ta funshonando pa. Parlamentario Europeo voormalig cu ta Señora Samira Rafaela semper bay nos tabata analisa con nan ta aplica den Union Europeo e uso di proteccion. di datos. Anto e ta e ta importante awor aki ora bo mira ku por ehempel nos no tin un hende ku ta representa nos of ku ta karga nos bos esencial den un Parlamento Europeo awor aki pero si bo ta mira ku e ta importante anto ta p'esei e aspectonan specifico ku por ehempel avg tin Kiko nos ta mira ku tambe nos por hinka ku ta aplikabel pa Kòrsou i na Kòrsou? E protokòl aki ta hiba por ehèmpel na konflikto òf e ta òf e ta solamente e ta e ta e ta stroba laga nos bisa den e kuadro ei nos relashon ku avg? Si ta asina, kiko nos tin ku hasi pa solushoná e kosnan aki? E protokòl ta introdusí e konsepto di. Tomo di desishon outomatisá, inklusivamente profiling. Anto mi sa ku den e kuadro aki e ta nos ta papiando di kos kompliká i den e mundu teknológiko bo ta mira e desaroyonan vooral ora nos ta papia di profil opbou, profilschets, kosnan ku nos no ta mir'é. Pero si tin impaktonan hopi grandi pasobra bo tin algoritmsnan ku ta ser diseñá basá riba e tipo di kosnan aki. Anto algoritms, por ehèmpel ta na momentu ku mi subi Facebook, anto mi kuminsá wak semper vidio di hasimen di chèrchi di hende, mi kuminsá wak vidionan di bullying, esei so lo keda atendé i lo keda retorná den mi den mi proseso. Ora ku bo mira esaki, kon nos ta mira atrobe den e kuadro di e e geautomatiseerde besluitvorming, e profiling aki? Kon nos ta mira ku e medidanan, e si, lamas bisa. E medidanan spesífiko ku ta ser tumá pa prevení siudadanonan na Kòrsou pa wòrdu perhudiká dor di desishonnan outomatisá ku nos no tin impakto riba dje? Kon ta garantisá komprondementu i kòntròl di nos siudadanonan riba e toma di desishonnan aki? Pasobra nos no tin impakto riba dje personanan ta muchu mas grandi, nan ta kosnan ku ta ser tumá riba otro tipo di nivelnan anto ku ta susedendo riba nos pais awor aki pero ku nos atrobe E laat staan ku nos ta komprondé nos demokrasia mes. Awor bo ta bin a ya'a bo ku nos ta papiando aki riba e nivel digital, e kon nos ta apliká e eshusnan aki, e profiling etsetera, pero ta un ta un kos sumamente kompliká ku nos mester sòru pa protehá i tin fondonan tambe pa eduká nos hendenan pa nan ta. Lettered pa nan tin un media literacy ta discusionnan cu nos ta papia aki den semper riba e cuadro ey pero e ta importante. E protocol ta stipula exigencianan pa seguridad di datonan personal. E exigencianan aki ta suficiente severo mirando sigur e menasa creciente cu nos tin riba atakenan cibernetico, filtracion di datonan. Ultimamente nos a conoce na Curaçao mes. Na Aqualectra, na Banco Central y nos no sa mes ki impacto ta tin cu botsnan etc. Cu a bay cu datosnan di hendenan, filenan, cuentanan bancario etc. Di informacion di hende. Con nos ta proteha esakinan y kico nos ta pidi a cambio riba esaki. Dus, foral riba atakenan cibernetico y filtracion di datonan. Kiko nos ta stipula e eksigensianan pa e seguridat di e datonan personal aki? Ki medidanan konkreto ta ser tumá pa garantisá seguridat di e datonan personal di siudadanonan na Kòrsou? Kon ta garantisá ku ta kumpli ku e protokòl aki i ken esnan ku ta protehá? Kua instanshanan ta responsabel pa supervishon i mantenshon? Pasobra ora mi tende, por ehèmpel. Ku antes tabata BTP, ami nunka no a mira BTP a entra mayun kaso kontra di Facebook, no a entra mayun kaso kontra di, kaminda ku nan ta hisi pa protehá esaki awor leki ku nan a bira rak. Ban wak ku den e kuadro aki tambe nan por komprendé pasobra ta un otro nivel nos hablando aki di un tratado ku tin ku nos tin ku mantené nos mes i komprendé den e kuadro aki. Mi ta spera ku ta p'e motibu ei mi a spanta Señor Hesus lei itu palanta pero. Ta kosnan ku tin ku tuma hopi na kuenta riba esei pasobra bo mester sa kua instansha ta responsabel na Kòrsou pa supervishon i mantenshon di esaki. E instanshanan aki ta disponé di e rekurso i e outoridat pa aktua efektivamente, pasobra esei tambe ta un ròl riba e prosesonan aki ku nan no tin tur esaki pa nan por hasi esei. E den otro cuadro tambe mi ta kere cu ta importante foral ora nos ta papia riba implementacion. Ki pasonan concreto ta wordo tuma pa ora cu implementa e protocol aki den legislacion nacional di Corsou of no ta necesario? Anto e ta importante pa nos por mire y papia riba esey pasobra e ta. E ta duna diferente aspektonan pa nos por komprondé si tin un obligashon pa nos por implementá esaki. Pues, kiko ta e teidspat ku nos mes tambe ta tuma pa implementá tur loke ku nos bai agrogá den e protokòl aki? Kon ta informá, kon ta eduká nos pais, Kòrsou, tokante di e kontenido i e konsekuenshanan di e protokòl akí? Tin kampañanan di informashon ku nos tin planiá pa ku hasi esaki pasobra e ta importante pa nos por eduká nos komunidat riba dje? Ki rekursonan ta ser poné disponibel pa sostené siudadanonan den ehersé nan derechinan bou di e protokòl akí? Por ehèmpel, kon un siudadano por entregá un keho den kaso di un filtrashon di dato? Entre esaki nos tin ku komprendé mesun kos den e kuadro ei, asta ora tin kasonan anto nos ta kue ehèmpelnan masha palpabel, foral na nos isla, ora ku bo haña bo ku hendenan ku ta den e mundu di pornografia. òf ku ta kompartí porno òf ku ta kompartí happy slap i asta tur e kosnan aki tambe ta violashon den e kuadro di e protokòl ku nos ta papiando aki. Anto sin mas nos ta pensa ku nos no tin leinan ku ta akapará e kuadro voral ora ku ta yega na kastigamentu òf regulashon. Implementá kastigunan riba hendenan ku ta faya den e kuadronan aki. Anto na momentu ku nos firma e protokòl aki, ki impakto esaki tin foral ora tin likechesnan? Kiko impakto tin pa un siudadano por buska su derechi, defendé su mes na momentu ku esakinan pasa? ku su datosnan. Des e preguntanan aki mi ta kere ku ta sumamente importante for al riba e kuadro di implementashon ora nos ta hiba e diskushonnan aki pa nos por hiba un diskushon muchu mas profundo, transparente riba kambionan fundamental riba derechi di protekshon di datos di hende. Ke nos no mester hasi wega riba esaki i sigur ora nos ta papia riba privasidad di nos ciudadanonan con den e era digital aki nos ta cuida i sigur pa e generacionnan siguiente proteha pa nos no mester haya nos cu impactonan cu no sigur no solamente no ta mira su beneficio economico pero cu no ta cay den un trampa di pasobra cu ta. Era digital tur kos por ta posibel, pasobra tur kos tin su pros and cons y bo mester por ta prepara como pais, mester tin e e e la nos bisa e handhaving den ordu, anto nos mester por comprende esaki den e cuadro aki con Reino ta yuda nos pa implementá loke ku nos ta hasi den e tratadonan aki sigur ora nos ta papia ku informashonnan hopi esensial di siudadanonan. Esta p'esei ora nos ta papia di kon nos tin ku atendé ku lei di Reino, so e oranan aki bo no ta haña tur hende, no ta tur hende ta hasi nan trabou, pero laga pa otro kos. pa nan por compronde y haci e trabao manera mester ta, pasobra ora nos ta papia di derech y datos personal di hende e impacto ta de den cada un di ta ora cu bo subi y download Facebook e app cu bo tin bo ta afirma y bo ta acepta rules and regulations entregando bo datos nan cuanto hende ta compronde. Kuantu hende sa esei? Aki den nan mes yo sa lat sta nifo ke men e kosnan ei ta kosnan ku bo tin ku komprendí i ku ta hopi serio pasobra nos ta atendiendo un kos palpabel aki. Anto ta poko ta esnan ku por hiba e diskushon. Entonces ta importante pa nos por keda salbaguardiá e interes. Atrobe di kada siudadano i spera ku nan ta mira i tuma nota tambe riba e kuadro aki di e trabou parlamentario ku di bèrdat esnan ku ta atendé e trabou di kontrolá, figilá, guia, representá. nan derechi di voto. Ku esaki mi a terminá i sigur nos a spera ku den verslag nos kontribushon pa ku esaki. Danki señor presidente. Danki pa bo kontribushon señor Mercelina. Mi ta pasa palabra pa señor Bromwil. Danki p'e palabra señor presidente. Un felis mèrdia ta bai na tur persona ta me ku ta skucha i mira nos na e momentunan aki. Siguiendo sigur despues di kolega Mercelina tin hopi kos a keda menshoná. Sigur, ora ku nos ta trata preparashon pa loke ta trata e Lei di Reino aki, mi